Salowmaleýkim gadyrly ildeşler! Ine, şu günki çykyşymda Amerika näme üçin Eýrana hüjüm etdi diýen bir diskussiýa açmakçy. Ýa-da Amerika näme üçin Eýrana hüjüm etdi diýen soraga bir jogap bermäge synanyşmakçy, öz pikirimçe. Soň bilşiňiz ýaly ildeşler, goňşy ine şu Eýran boýunça habarlar haçan ýüze çykyp başlady? Haçan-da şol iki müň ýigrimi altynjy ýylyň başynda Şu Eýran pulunyň kymmaty bete düşýär. Şu ýanwar aýlarynda sen näme Google-a girýäňde bir ýewro goýýaň, ondan soň tersine Eýran puluny goýup, şu kalkulýator basýaňa, şonda Eýran pulunda nol görkezýärler. Saňa seň bir ýewroň Eýran puluna hiç zada deňenok. Onsoň şol sebäp bilen, onsoň op şindi puluň kymmaty düşýär. Onsoň şol sebäp bilen indi Eýran şu Tegeran Tehrandaky Näme, söwdagärler, Tehrandaky bazarçylar, onsoň öz nägilelerini bildirip, köçä çykýarlar. Olar protest edýärler, zat edýär, şony edýär, şony edýär, näme, galmagal bolup başlaýar. Onsoň olary gören indi Eýrandaky ussedentler şu täjirçilere goşulýar we birden şu tutuş Eýran, Eýranyň içinden hem birgiden ullakan protest bolýar şu hökümetine garşy. Onsoň haçan-da şo indi protest bolanda Eýranyň hökümeti uly güýç bilen şo protestlere garşy göreşýär. Onsoň netijede-de indi şo Eýranyň oppozisiýasynyň aýtmagyna görä, bir ýigrimi müňden otuz müňe çenli adam öldüripdir. Onsoň ol garşysyna Eýranyň resmi hökümetiniň aýtmagyna görä, ol öldürilen adamlaryň sany diňe bir müňden bir üç müňe çenli, şo görýäňmi tapawudy? Ýöne, şonda-da şu Eýranyň resmi hökümeti boýun alýar. Şu protestler hakykatdanam adamlar öldürilipdir. Onsoň, onda goçy şu protestden soň indi şu Eýran meselesi orta çykýar. Onsoň haçan-da şu protest başlanda, şu Eýrandaky ustudentler indi birden olar näme, Amerika ýüzlenip başlaýarlar. Olar aýtýar, indi Amerika Indi sen düşünýäňmi şu Eýranyň ýagdaýyna, gel bize kömek et, zat et diýip, onsoň şeýdip Tramp birden gurşalýar. Onsoň ertesi gün Tramp näme Twitterde şu ýazyp otyr, Ine Eýranyň ýaşaýjylary siz öz hökümetiňize garşy göreşiň, Amerika siziň sizi gollar, Amerika siziň kömegiňize geler, zat eder diýip şon ýaly opşy wagtlaýyn bir habar bolýar. Ýöne bul ýanwaryň on bäşi, ýanwaryň on altysy ýerleşýär. Onsoň elbetde wagt geçse, Amerika hiç zat edenok. Onsoň bir giden Eýrandaky şu daşary ýurtdaky indi bloggerler, daşary ýurtdaky şu belli adamlar bilen sorag bereýin, hany Amerika? Ýokmy? Onsoň şol ýaly bolup bir Eýran meselesi belli bir derejede indi pese düşse, dogry. Onsoň ýöne fewral aýynyň başynda indi täzeden Amerika şu öz goşunlaryny ýuwaşlykdan hiç zat, hiç zat aýtman, Şo Eýranyň töweregine eltip başlaýarlar. Amerika şo arap ýurtlaryndaky öz harby bazalary şolara eltip başlaýar. Amerika o awionosesleri bar, olary eltip başlaýar. Biri Oman töwerekde, ikinjisi ýaňy Wenesuelada operasiýa bolandan soň şol näme Egipt, Türkiýe töweregine şo gelýär. Ýa-da obşirniý netijede näme? Amerika birgiden öz ýaraglaryny, zatlaryny üýşürýär Eýranyň töweregine. Olam şo wagt bilen indi Eýranyň hökümeti näme Amerika bilen duşuk geçirýärler, onsoň Amerika olara aýtýar, şo habarlaryň aýtmagyna görä. Ine sizde, siz näme ýadernyý ýarag aljak bolýaňyz, siz ine bomba ýasajak bolýaňyz. Siz, mysal üçin, indi IBAN-da siz toparyňyza ony gollaýaňyz, Ýemende toparyňyza ony gollaýaňyz, onsoň sizde balistik raketalar bar, ony gollaýaňyz. Şolaryň hemmesini aýyryň, onsoň, onsoň biz hiç hili ykrar etmeris diýer. O zaman, elbetde, näme, sen Eýranyň hökümeti, biri senden şony talap etýär, sen, senem ýok diýýäň. Görünen otagym indi belli bir derejede birleşiler haýy Eýranyň ýagdaýyna seretseň-de, resmi taýdan olar özüni güýçli edip görkezýärler, resmi taýdan Eýran bir şu Amerika garşy göreşip bilýän zat etýän, otag göz öňüne getiriň, ertesi gün şu Eýranyň hökümeti bolýar, biz siziň şertiňize razy diýse, onda Eýranyň hökümetinem gowşak görünýär. Öz halkynyň öňünde. Eýranyň hökümeti gowşak görner, onuň halky şu hökümetiň gowşakdygyny bilse, ýene öz aýagyna baryp başlamaz. Hawa. Onsoň şol ýaly indi Eýran bilen Amerika arasynda urşup geçirilýär. Onsoň Amerika hökümeti birden indi şu fewralyň ýigrimi sekizine, fewralyň ýigrimi sekizine şu Eýrana atak edýär. Onsoň ondan soňam şu Tramp aýtýar, indi esasy näme atak edýänleriň sebäbi, elbetde Eýranyň hökümetini çalyşmak. Esasy şu Eýranyň hökümetini çalyşmak. Ýöne belli däl, olar çalşyp biljekmi ýa-da çalşyp bilmejekmi, ana şol belli däl. Hiç-elek saňa garantiýa ýok, hiç zat ýok. Şoň üçin näme ony-muny gyra sürdüler, indi şu wagt nämemişin, şu Eýranyň hökümeti Ýadernýi bomba almanda Eýran hökümeti öz şo näme arap ýurtlaryndaky gürp rokgalaryny gollamanda onda Eýran hökümeti öz balistik raketalaryny ýa-da şony näme etmeliler şon ýaly. Ana şo sebäpden Eýran huk Amerika şo Eýrana garşy hüjüm etdi. Ýöne ildeşler örän wajyp zat bilmeli. Şu Eýran hökümeti indi gopuş-y öz şu Eýrany dolandyryp başlanda, bir elli ýyl mundan ozal şu öňki şany rewolýusiýa bilen aýyrýarlar, ondan soň hökümete gelýärler. Şoň birinji eden zady, şu Eýrandaky Amerikan ilçihanasyna hüjüm etdiler. Ondan soň Amerika biziň näme duşmanymyz diýip resmi syýasat ýöretýärler. Onsoň ine netijede şu şu ýagdaýa gelen. Düşünýäňçi, obşoý syýasat boýunça häzir sen diňe Amerikada ýerleşjek. Bilip bildur däl, sen bir ýurdy özüňe duşman edip saýlasaň, sen bu gün bolmasa ertesi gün saňa näme uruş gelýär. Seň öýüňe şo duşmanyň gelýär, seň öýüňe şonuň ýalak näme betbagtçylyk gelýär diýmek bolýar. Hawa. Onuň gysgaça, gysgaça meň pikirimçe, düşünişim şu urşuň başlan sebäplerine şun ýaly. Hawa. Indi biz türkmenler hökmünde nähili, näme netije çykaryp bileris? Meň pikirimçe ildeşler, birinji bilenem, näme, hiç bir ýurt bilen duşmançylyk etmezler. Sen Amerika bol, sen Eýran bol, sen Orsýet bol, Hytaý bol, Türkiýe bol, tapawudy ýok. Birinji bilen hiç bir ýurt bilen duşmançylyk etmezler. Hiç bilenem. Dogry mesel menden sorasaňda ildeşler hiç hiç bir hiç bir ýurtda ýadernyý aružýa bolmanda hiç bir ýurtda şu näme ýadernyý bomba zat bolmanda men elbetde näme seň sözüňde seň sözüň arkasynda goşun goşun durmasa seň sözüň hiç zada degenok diýler şon ýaly onsoň şu ýadernyý bomba da şu meselede örän wajyp. Näme üçin ne görşüň edýär pakistanda ýatyrny bomba bar onsoň pakistanyň garşydaşy ne hindistan onsoň hindistanda onsoň olarda da ýatyrny bomba bar onsoň pikir ediň eýranda ýatyrny bomba bar onsoň sende turkiýa bar sende müsür bar sende Sende Izraýyl bar. Izraýylda meniň pikirimçe olarda eýýäm bar, ýöne näme eger Eýran alsa olar resmi, resmi boýunça boýun alar. Onsoň sende sauditler bar. Olaram özüni Eýrandan pes çykaramok. Onsoň olara da berjek. Onda hemme kişi ýanderini bombalaýmaly. Onsoň düýn-ä gün şo Eýrandaky bolýan wakalara seredip indi Polşa olaňam hökümeti näme şo habar çykarýar. Indi biziň hökümetimiz elbetde parahat. ýadernýe tarapda ösmeli zat etmeli ýöne bilýäs ilaçdan parahat ýadernýe bilen şu ýadernýe bomba ikisi bir zat sen parahatçylyga barýaň ondan soň sen ýadernýe bomba barýaň hop şu şoň üçin hawa olam olam wajyp ýadernýe bomba da wajyp geopolitika syýasat kyn da ynsan zatda menem özümi ekspert diýip hasaplamok men pikirimçe görýän wajyp aýtmaly Şu ýerde oturyp, siziň öňüňizde çykyş etýäniň sebäbi, men pikirimçe şu türkmen jemgyýeti syýasat boýunça diskussiýany açyp başlamaly. Sen Eýranyň tarapyny saýlaýsaň bagy ýok. Sen Amerikany saýla, sen Ýewropany saýla, Türkiýäni saýla, hiç ýelik tapawudy ýok. Biz esasy şu syýasat boýunça diskussiýany açmaly, syýasat boýunça diskussiýany türkmen jemgyýetine getirmeli. Şoň üçin hem şol ýekeje maksat bilen, hawa, azajygam bolsa syýasat bilen gyzyklanarsyňyz diýip umyt etýän. Eger gyzyklanan bolsaňyz, hawa, laýk basyň, kommentariý goýuň, meniň kanalyma ýazylyň, nesip bolsa, galanynam geljekde görüşýämiz.